listen to me mfana wangu holiday mm -hmm. president vanotenderwa kugura musoro mm -hmm. anozotsvaga kuda kuapologiza rubbish mm -hmm. holy ten unofanira kumamiswa mm -hmm. holy... Wagwan people, wagwan family, welcome back to our YouTube channel yedu patinokupai nyaya dzakasiyana siyana dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Vazhinji makapedzisira kuona Holy Ten achitaura zvaanoda vazhinji makapedzisira kuona live yakaitwa naholiten achituka purezidendi nemhuri yake uye zvekare nebato ravanotungamirira achiti handikutyei hamuna zvamunondiita ndinokupedzai e, vazhinji vari kutaura kuti holiten akasungwa holiten akabatwa akavharirwa asi iye ari kubuda pasocial media achiti ndiri safe musandityire ndiri right asi nyaya yekwayazosvika manje akusisina kunaka nekuti nyaya ye yazotengwa nevakuru vakuru vachiti e, tinomuziva kuti munhu wekuti anotaura zvaanoda palive ozouya achida kuzama kukumbira ruregerero manje tururegerero twake hatushande nekuti kwaatambira hakusiririko regai muzvinzwire mumwe wevakuru vemumusangano achizvitaurira ega anozani Achitukirira vamwe vakada kutaura kuti kudhakwa hakuna munhu anomisibhemo vachishandisa zvinodhaka pasina holiday pasina holiday pasina holiday we don't support vanhu vanoti nakureta the highest office kana ezulong wakubatabata ipahuru ndofunga muri kungozvinzwira kuti nyaya yekwayasvika kusina kunaka holy ten kana ari madrugs aiwa dai vanobatsira vamubatsira nguva ichiripo tisati tarasikirwa neupenyu hwake nekuti munoona kupenga kwemunhu anenge akageza kunonetsa kuoneka dai kuri kunzi kupenga kwemunhu asina mari zvaikasika kuoneka but holy ten ari kuvhiringidzwa nemadrugs dai mamubatsira nguva iripo e, regai ndikusiyei muchiona vhidhiyo remumwe mukuru e, wemubato reZanu PF ari mukuru wemunyika zvekare achitaura ega pamusoro paHoly Ten kuti anofanira kuitwa sei hanzi anofanira kurohwa kana kusungwa ikodzero dzedu kuzviita eish mawani Listen to me mfana wangu Holy Ten Eh, inonzi zanupf ibato mhm. rakagadzwa namwari mhm. mupfana une zita rinonzi eh, eh, holiten unoda kumamiswa mhm. inzwa mupfana holiten usati dhotera mubrain zanupf is too big purezidhendi nehurumende vanotenderwa kubata munondo kukanda munhu mujere president vanotenderwa kurova vanhu vachishandisa anointing mhm. yehurumende mm -hmm. president vanotenderwa kugura musoro mm -hmm. kuslasha komana uyu tamunzwa zvaataura mm -hmm. but zvake zvekuti apedza kutaura madhodhi mm -hmm. anozotsvaga kuda kuapologiza rubbish mm -hmm. tiri kuti mtana zvakaita seizvi mutemo unofanira kutora action and wakabatwa neyatinoti spirit of pride mm -hmm. inopedzwa nokumamiswa kana mm -hmm. nokugurwa musoro holy ten unofanira kumamiswa mm -hmm. holy ten unoda kurohwa spirit of pride yaanozvinyepera kuti ndine simba mm -hmm. is nothing mfano yawo mm -hmm. but chinoita mbanje kana wadzibhema Eh, ini ndichiri mupfanha ndisati ndaponeswa right. andakambobhema eh. Eh, uka ndakazomboseka sabhuku rimwe zuva ndikaputsa mbabvu dzangu dzadambuka kana kari kekutanga kusvika pano chibva wangosubscribe kulika kukomenta nekusheya tobatana pachikamu chinotera thank you